Ech mengen, et ass scho e puermol ugeklongen, et ass duerch d'Ukrain, duerch de Krich, wou Russland, den Ugrëffskrich, wou Russland ugefouert huet, wou déi Pëtrolspräisser explodéiert sinn. Virdru ware se scho volatil. Kuckt een awer elo déi lescht 14 Deeg zeréck, wat do op den eenzelne Boursse weltwäit, gëschter Owend si se ëm 10 Prozent gefall, elo de Mëtteg si se erëm 5 Prozent drop, also et ass immens volatil. Virdrun hu se gesot, d'Krypto wär volatil. An Tëschenzäit ass den Ueleg méi Spekulatioun ginn, wéi déi eenzel Kryptoen. Dat heescht, dat däerf een och net um ganze Weltmarché vergiessen. Et ass awer och eng Diskussioun, déi mir Piraten net wëlle féieren, fir ze soen, kuckt wéi schlecht déi eng et an der Ukrain hunn oder déi aner hei. Nee, natierlech muss een de Leit an der Ukrain hëllefen. Et däerf een awer net déi aner hei vergiessen an et däerf een och net de Leit soen, hei, nee, där musst elo eens ginn, mir hëllefen deenen aneren. Dat ass einfach eppes, wat een net sollt ze vill matenee vermëschen a scho guer net géigeniwwer stellen. Zousätzlech derbäi komm ass, datt an der aktueller Situatioun den Dollar immens héich ass, sou datt dat och nach eng Kéier géint déi ganz Produiten gespillt huet an eis Energie nach eng Kéier méi deier ginn ass. Doduerch datt Amerika awer elo aus e klengen Embargo gemeet huet an net méi de russeschen Pëtrol huet, hat mer eng kuerz Hoss, déi awer elo zimlech ofgefiedert ginn ass. An bon, d'OPEC-Länner wäerten sech villäicht nach eng Kéier rëselen a méi op de Marché bréngen. Dat elo mol zur Weltpolitik, wou ech eigentlech mäi Message sollt sinn, dass dës Regierung net un allem Schold ass an och mir als Parlament net alles beaflosse kënnen, well alles, wat ech bis elo opgezielt hunn, wäerte mir haut an der Chamber an och an nächster Zukunft net esou schnell änneren. Et sinn awer déi ganz kleng Saachen, wou mer kënnen, hei am Land änneren an bon, mir Piraten si bekannt fir dass mer eigentlech méi Ëmweltschutz wëllen an och e Pëtrolspräis net bei eis Dumping soll sinn, mee mir sinn awer och do ganz éierlech an dat ware ganz vill Diskussiounen, wou mer och parteiintern déi lescht Deeg haten, dass eisen Idealismus fir eng méi konsequent Ëmweltpolitik an der aktueller Situatioun de Leit hei am Land, et awer net erméiglecht, fir somme mat engem normale Salaire kënnen iwwert de Mount ze kommen. Et ass sécherlech jo och eis Vue gewiescht, dass mer aus dem fossille Brennstoff mussen eraus an dat och iwwert eng Präishausse. Dofir hate mir jo dee Klimabonus virgeschloe, dass ee mat deenen aacht Tonnen CO2, an wat een driwwer verbraucht, och mat zwee, dräi Euro de Liter, mee de Klimabonus ass net do. Deementspriechend ass et och elo schwiereg, Wann elo Pompel zwee Euro verlaangt, dat ass e bëssen ze schnell gaang. D'Visioun muss sinn, datt mer erauskommen, mee et ass elo ze schnell gaange mat den Hossen. Dobäi kënnt, mir hätten als Piraten jo gären, datt déi meescht Leit Elektro fueren. Do sti mer och nach ëmmer derzou. Mee zum Beispill déi sinn net liwwerbar, wou mer da schonn op engem Problem sinn, wou d'Leit am Moment, elo wou de Pëtrol esou deier ass, net einfach hir Situatioun kënne verbesseren. Se kënnen och net einfach eng Heizung ëmbauen. Gi mer bei den Handwierker froen, wéi vill Zäit si brauchen. Gi mer bei Solaranlagen. Dat ass am Moment de Problem. Dofir hu mir eis an de leschten Deeg och Gedanke gemeet, dass een elo muss déi direkt Hëllefe bréngen, dass een elo direkt muss de Leit eppes ginn zum éischten Abrëll, dass direkt eppes do ass. Well, an ech hat och do Luef ausgesprach dem Här Turmes an der Madame Cahen, wéi mer hei presentéiert kritt hunn d'Energieprime plus de Gas. De Problem ass, also de Moien, wéi mer d'Recherche gemeet hunn, mir haten et elo gesot, beim Familljeministère kann een déi ufroen, Mir kruten hei versprach um Guichet, elo do ass nach näischt. Also mir hunn näischt fonnt. Elo hunn ech schnell um Familljeministère gekuckt, wéi den Här Hahnendeck gesot huet, hunn ech och näischt fonnt. Dat heescht, d'Leit sëtze e bësse ratlos do, well se kréien hir Energieprimen an net. D'Regierung huet se zwar versprach, déi Kommissiounssëtzung war lescht Woch, krute mir hei gesot, Guichet, elo do ass nach näischt do. Dat ass e bëssen de Problem. Dat selwecht beim Gas. Jo, Do gëtt elo d'Netzwierksstruktur gëtt erausgeholl, mee den Här Turmes kann jo herno soen, wäerte mer herno beim Mee landen. D'Leit brauchen et awer elo, elo sinn d'Hossen do, elo mussen d'Leit hire Bensinn an Diesel bezuelen, fir kënnen op d'Aarbecht fueren, well wa se net méi op d'Aarbecht fueren, hu se e ganz anere Problem herno. Dat ass de Problem. D'Leit mussen elo hir Rechnunge bezuelen, wou se doheem hunn. Dat ass de Problem. Wa mir waarden op déi aner Gesetzer, déi jo schéin a gutt sinn, wou mir Piraten och ënnerstëtzen, mee dat kënnt einfach ze spéit. Dat ass de Problem. An dofir fannen ech e bëssen, dass, Et schlëmm ass, datt d'Regierung berodungsresistent ass op deem Punkt an elo net agesäit, datt haut de Moment, elo eppes misst geschéien. Mir soe jo net, datt dat eppes Risegrousses vu Milliounen misst sinn, mee datt Der elo konkret de Leit ganz schnell kënnt hëllefen. D'Tripartite, déi ënnerstëtze mir voll a ganz, mee och do ass et erëm, bis de Rendez-vous ass, bis do Resultater do sinn, d'Leit mussen hir Rechnunge bezuelen. Dat ass eigentlech ganz banal an ech mengen, dat musse mir als Politiker och emol eng Kéier Erfaassen, dass déi Leit dobaussen net einfach kënne soen, ech huele vun iergendengem Spuerkont nach iergendeppes an iwwerbrécken ech dee Mount, well hire Spuerkont ass scho laang eidel. Well et ass jo net nëmmen d'Energiepräisser, déi an d'Lut gaange sinn. An en anere Problem, wou mer wäerte kommen, wou ech mer och e puer Suerge maachen, sinn eis Gemengen herno, well deene lafen d'Energiepräisser fort, wat dann herno och nach d'Constructione wäerte fortlafen. Dat heescht, dat Ganzt ass eigentlech eng Verkettung, a wa mer net iergendwéi do awer schnell reagéieren, wäerten eis Bierger och nach eng Kéier belaascht ginn op de Gemengen, well déi mussen dat jo och iergendwéi finanzéieren. Där kënnt jo elo net soen, Mir ginn d'Poubellen net méi eidel maachen, den Diesel ass ze deier oder mir bauen eng Schoul net. Ech mengen, dat muss een och, d'Inneministesch muss sech och elo mol e puer Gedanke maachen, wéi mer do d'Gemenge kënnen ënnerstëtzen. A virdrun, den Här Benoy huet ugekënnegt hei, dass eenzel Gemengen elo Primen aféieren. Dat fanne mir Pirate guer net gutt. Et kann net sinn, datt een herno de Glécklechen ass, wou an enger Gemeng wunnt, wou e grousse Budget huet, wou dat ka maachen an da gehollef kritt. Au contraire, dat muss staatlech sinn. Et kann een net heihinner kommen a soen, d'Gemenge mussen eppes maachen an op der anerer Säit als Regierungspartei seet een, mir maachen näischt. Well et sinn net d'Gemenge, wou dat solle maachen. An et ass net, datt een herno Chance muss hu fir an enger gudder Gemeng ze wunnen, déi Budget iwwreg huet, fir datt ee gehollef ka kréien. Dat ass eppes, wat mir als Piraten guer net verstinn. Do muss eng national Politik agräifen an net eng Gemengepolitik. Bon, den Index hat ech mer nach opgeschriwwen. Et gi ëmmer méi Diskussiounen, an ech hoffen, datt dat just Rumeure sinn, datt den Index elo iergendwéi mat den Energiepräisser sollt verännert ginn. Also ech zinn dat als Rumeure no, well mir Piraten ganz kloer soen, dat kënnt bei eis net a Fro. Wann d'Energiepräisser elo an d'Lut ginn, da muss dat duerch den Index kompenséiert ginn, egal wat do verhandelt gëtt. Dat ass eis ganz kloer Meenung. De Staat ass jo de grousse Gewënner. De Sven Kloemer hat et gëschter op Twitter jo ganz genau ausgerechent, 18,93 Cent zënter dem éischte Januar, wou se elo méi ageholl hunn, zum Beispill um Diesel, mee se hunn awer och 30 Millioune méi TVA ageholl um Diesel an esou weider. Dat ass e bësse, muss ee e bëssen oppassen, well a sech de Verléierer ass de Bierger op der enger Säit, op der anerer Säit huet een awer de Staat, deen duerch seng Recetten de grousse Gewënner ass. An ech mengen, dat ass och dat, wou dobaussen e bëssen zum grousse Verdross féiert, wou d'Leit dann einfach net méi kënne verstoen, dass e Staat, dee jo eigentlech fir si do ass, deen eigentlech do ass, dass se si sollen hiert Liewe kënne bequem féieren, eigentlech de Gewënner ass an der aktueller Kris. Awer si tanke ginn. A mer kënne jo awer, ech mengen, zu Péiteng war gëschter alles voll, d'ganz Haaptstroossen a Rodange mam, war Chaos, wéi nëmmen eng Hoss ugekënnegt ginn ass. Dat heescht, et huet een awer ganz kloer gesinn, dass de Besoin vun de Leit do ass. Zu eisen dräi konkrete Motiounen a Proposen, wou mer elo matbruet hunn, dat ass déi éischt, wou mer eis geduet hunn, fir ganz schnell kënnen ze reagéieren, dass mer d'Frais de déplacement op 115 Euro pro Unitéit sollen eropsetzen, fir dass esou jiddereen direkt ka gehollef kréien. Dann déi zweet Idee, wou mer eis ausgeduet hunn, ass e bëssen ofgeknäipt, dat gi mir och gären zou, mir Piraten hu jo kee Problem mam Copyright bei der LSAP, dat ass déi 100 Euro Primm, wou lescht Kéier d'Madame Hemmen hei ugedeit hat, déi ass eis ganz sympathesch. Mir hu just eng kleng Modifikatioun matbruet, well se eis net sozial genuch war, dass jiddereen soll kréien. Ech gesinn net, dass wann ee Rolls-Royce oder ech weess net 30 Villaen huet, dass deen nach soll eng Primm kréien, dat gesi mir net an. Dofir hu mär gesot, mir ginn op annerhallef emol de Medianakommes a jidderee soll do zum éischten Abrëll direkt eng Hëllef kréien. Dat ass eigentlech dat, wat d'Leit elo brauchen, fir dat ze maachen. Dat kënne mer ganz schnell ëmsetzen, sief et iwwer en negative Steierkredit, sief et iwwer eng aner Bonificatioun. Also dat ass machbar. Dass maachen. Ech mengen, d'LSAP huet d'Idee jo bruet. Dir kënnt mech elo froen nach eng Kéier. Mir hunn déi Idee opgegraff, well se eis ganz sympathesch ass. Mir hate jo eng länger Diskussioun an der Partei doriwwer a mir hu jo och dofir gesot, mir maachen awer e Barème zumindest fir ze stabiliséieren. An eis Idee war eigentlech iwwert Negativ Steier, dat direkt op der nächster Lounzuelung. Wann awer elo d'Regierung eng besser huet wéi mir kleng Deputéiert, si mir natierlech direkt oppe fir do eng besser Léisung ze fannen. Also ech mengen dorunner sollt net hänke bleiwe bei eis. Mir zwee hunn do begrenzte Moyene wou mir kënnen Recherche maachen. Dir als Regierungspartei hat do sécherlech en aneren Effektiv hannendrun wéi dee wou mir kënne maachen. Dann déi drëtten. Dat ass d'Subventioun vum Loyer, dass mer déi elo ganz schnell verduebelen. Ganz einfach, de Grond ass, Wann ee Locataire ass, huet een net d'Wiel. Et kann een net einfach soen, ech maachen eng energetesch Renovatioun. Et ass ee bëssen ofhängeg vum Proprietär. A wann d'Energieklass ganz schlecht ass, wou een dra gelount huet, Dann hat een, op gutt Lëtzebuergesch, am Ament einfach Pech. Dofir eis Propos, dass een do ganz schnell higeet an déi einfach verduebelt. Dat heescht, dat sinn elo ganz kleng Instrumenter, där gesitt, mir hunn eis Gedanke gemeet, wéi mer de Leit direkt kënnen am Abrëll hëllefen, well dat ass elo, wou d'Leit et brauchen. Dat ass elo, wou d'Leit mussen hir Käschten decken. Dat ass elo, wou d'Leit d'Hëllef vum Stat brauchen. An ech hoffen, de Stat léisst se net am Ree stoen. Merci.